Mawi bal fans te leh Pathian zara hei kar thar ka nei ve ta. In chungah thinlung takin lawmthu ka sawi e. Hei mawi bal, video i shoot zawh tawh chuan chhuk nghal rawh. Eng nge i ding reng? Pawisa i hlawh thei lo, kal rawh! Awi tia nui lai ti tawp thei chuan cheng sing khat an hluang. Ti rawh le! Unau Pawite khawngaih takin nui tawh suh. Ka pa in an kawlna tur pawisa ka mawh lutuk a, khawngaih takin min nui sak suh. Khawngaih takin Awite i ha kha ka hmu peih tawh lo. Tum hram rawh! Chep te ka khawngaih hle mai che kal mai teh adang adang kan lo mem A dang in lawm em? Ti nui lo thei in awm tawh lo va nih hmel ve. Ka awm e. Paise chu. Mawiba leh thil ti dan hi a dik miah lo ni aw. Silai lem anih hi. Mawi bal. Bel nawh nasa bon i nei em? Aw nei e. Nih chuan milo nawh teh a. Awi te tshirt pakhat milo pe teh. Engei size mawi bal. Size maw? Sir size ang hi ni mai. Awle. Khale mawi bal. Sir, ek minute. Umm a that dawn hi. Awi te kha pek nghal rawh. Eng zam an tur nge? Sang hnih. Sir kha a dik nge dik lo an chhir ve chhin teh. Dik thlap e. Kha le awi te. Sir hi tunlai chu i slim mawi khawp mai. A ni maw? Ni chiang e. Tunlai chu ka vuak thin a. Ni chu tui hi in duh em? I phal te chuan. Sir kha i mit ek awm a ni aw. An la awm em? Ai awm tawh lo e. Ka lawm lutuk em aw i balu naupa. Sir, Sir Khiang te, eng e? Hei hi video viral nia. Enga? Ka eng video nge viral a? Police ri thei leh khawngaih thlak tak mai chu ka dawr kalna a rawn kal ve a. Hlawhthlathum lai an pek tawh loh thu a rawn sawi a. Kei chuan lo khawngahin tui te, a thawmhnaw hak tur te, pawisa te ka pe ta a, a lawm em avangin a mittui hial a tla a, ka chungah pawh lawm thu min hrilh a ni. Awite, engvai nge thil che sa te min lei tir a, ka lung awi miah lo ni aw, engei buaina a mawi bal? Ka buaina maw? Hei eng tihna nge a awn theih miah lo hi awn pawh.

Awite engvai ka cheng zanga i rawn pawh thler ring aw, khawi cheng zanga min pe leh nghal rawh, rawn la vat rawh. La dawn la dawn. Engmah a ruk tum tawh sung che, kal vang vang rawh. Ka sir. Sir, hmeichhia duh lo chu nga khawih tiin he thlalak hi ka tih viral chuan eng nge thleng thei chu i hriang chu maw? I police form pawh hi i hak reng a rinawm loh. He thlalak hi tih viral i duh loh chuan ka sual zawng zawng kha i thai bo vek tur a ni.

Rawn en teh. La nghal rawh, loud speaker ah dah la. Hello a hmel sapa. Awi te, kum saw panga chian anih hi, Bialnu nei rual pawh ila nilo. Bialnu a, i phone anih hi pamawi bal. Anu! Engtik laiin nge Bialnu dang ka lo neih le. Baby, i ti den thei lutuk, i rawn call hmain rawn massage masa phawt thin rawh. Mawi balu naupa, i sim card min lei tir hi ka phone an inmil miah lo ni aw? A ni maw? Khawmual phone ka lo en thin. Engzah nge i bet dawn le?

Khal e, cheng sing khat ka phone leh motor chahbi nen hian aw.

Chhun chawlh a hun thi lei phawt ang. Mistri mawi bal kei zo tawh hna tan leh tawi la. A pa kan inkhel dawn. In inkhel duh chuan min rawn mah lis phawt ro. Chuan in inkhel thei chauh ang. A tawk e tawk e, hemi puan hian ka lu hi han pawt leh ula chuan inkhel turin kal dawn a ni aw. Kal ang. The next day. Ka pa ka inkhel dawn, Malice te a ngai em? A vawiin chu ka lu pawn na lo, ka hrawk lampang hi a nuam lo lutuk a, in kal thei a inkhel tur chuan. Mobile a la hma tho ah i pa hrawk saw kan Malice leh lawk dawn mi. Ka ngaihtuah riau mai i pa saw. Pang!